Wel helo pawb a croeso nôl i'r tutorial Scratch Technocamps ac yn y sesiwn heddi rydyn ni'n mynd i edrych trwy y blociau digwyddiadau. So fe, felly ni'n mynd i deall sut i ddefnyddio'r blociau yma, sut ni'n gallu cynnwys nhw yn y cod ni a pa mor bwysig ydy'r blociau yma. Oherwydd mae'r blociau yma yn gadael i ni wneud pethau yn y cod. A beth dwi'n meddwl trwy hynna yw mae'r blociau ni wedi weld yn barod, y blociau symudiad sy'n neud i Scratch symud o gwmpas y sgrin, y blociau edrychiad sy'n neud i Scratch dweud pethau neu newid y ffordd mae'n edrych, y blociau sain sy'n creu synau wahanol am ein cymeriadau. Wel, mae'r blociau digwyddiad ddim yn neud unrhyw beth fel hyn. ond mae'n gadael i'r pethau yna digwydd o dan amodau wahanol. So ni'n gallu cael y pethau yma i ddigwydd pryd ni eisiau nhw ddigwydd. OK. Felly, fi siwr mae neb angen i fi gyflwynio y bloc pan mae'r fflag werdd wedi ei glicio, oherwydd mae'r bloc pan fydd y fflag werdd wedi ei glicio Mae'n un o'r bloc chi siŵr o fod wedi defnyddio y fwyaf o fewn Scratch. Mae fe just y bloc go am Scratch, ie? Yeah? Fi'n gallu dweud pan mae'r fflag werdd wedi ei clicio, dwi eisiau i Scratch dweud helo am dau eiliad. A wedyn pan fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn dweud helo am dau eiliad. Mor syml â 'ny. Mae fflag werdd yw'r botwm sy'n dechrau ein rhaglenni yn Scratch, ac felly mae'r bloc yma yn gwneud rhywbeth pryd mae'r rhaglen yn dechrau, sy'n ddefnyddiol iawn. Ond rhai weithiau rydyn ni angen Ni eisiau pethau i ddigwydd o dan amodau wahanol, felly fi'n gallu cadw hyn, ond hefyd cynnwys pan mae'r bwlch wedi ei wasgu, falle dwi eisiau Scratch i neidio. So fi'n mynd i dweud wrth Scratch i llithro i fyny o y 50 lan i 550, a wedyn llithro nôl lawr i 50 i 50. So nawr fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn dweud helo, fi'n gwasgu y bwlch, a mae Scratch yn neidio lan a lawr. A mae yna pob fath o botomau o'ch bysellfwrdd fan hyn, y saethau wahanol ar y bysellfwrdd, y llythrenau ar eich bysellfwrdd, y rhifau ar eich bysellfwrdd, a hefyd opsiwn am unrhyw allwedd ar eich bysellfwrdd, so chi'n gallu gwasgu unrhyw beth a mae rhywbeth yn digwydd. Felly bloc defnyddiol iawn fan hyn am creu gemau, enwedig gemau ble ni angen rheoli ein cymeriad Gyda'r bysellfwrdd, ni'n gallu symud nhw o gwmpas gyda'r saethu, ni'n gallu cael nhw i neidio gyda bwlch, neu beth bynnag chi'n gallu dychmygu. Defnyddiol iawn. Un defnyddiol arall yw pan gaiff y giplun yma ei glicio, pan ni'n clicio y cymeriad. So falle pan fi'n clicio scratch, dwi eisiau, dwi'n mynd i ail adrodd 36 gwaith a cael scratch i troi deg gradd pryd fi'n gwasgu yna. Felly, nawr fi'n gallu clicio'r fflag werdd, gwasgu'r bwlch a clicio, a mae Scratch yn neud backflip cool. Neu fflip ymlaen, falle. OK, so clicio fe a mae jyst yn neud fflip. Gwasgu'r bwlch, mae'n mynd lan o lawr. Gwasgu'r fflag werdd, mae'n dweud helo, neud y tri nhw, a mae'n neud y tri ar yr un pryd. Felly, eto, bloc digwyddiad defnyddiol iawn. Pan gaiff y ciplun ei glicio, pryd ni'n clicio fe mae rhywbeth yn digwydd. Lan i chi beth sy'n digwydd, chi'n gallu codio unrhyw beth fanna, ond eto bloc defnyddiol am creu gemau. Oherwydd falle mae yna ddim gêm gyda chi ble chi'n defnyddio'r allweddi ar y bysellfwrdd i symud o gwmpas. Falle mae'r gêm yn dilyn y y llygoden o gwmpas y sgrin a pryd ni'n clicio rhywbeth mae'n bita y peth chi'n clicio. Pob math o gêm chi'n gallu creu. Un beth arall sy'n defnyddiol am pan gaiff y giplyn yma ei glicio yw rhoi botomau ar y sgrin. Os chi'n gwasgu botwm, wedyn mae rhywbeth yn digwydd. A chi'n gallu neud hynna gyda y bloc yma. Ok. Un wahanol eto yw pan fydd y cefndir yn newid. So os fi'n mynd i'r cefndir fi ac ychwanegu cwpl o cefndiroedd wahanol, falle y cestyll, y ddau cestyll yma, A byddai'n dileu'r un gyntaf, dyna ni. A felly dwi'n mynd i dweud, uh, pan fi'n clicio'r fflagwerdd, fi eisiau Scratch i sefyll fan hyn i ddechrau. Sefyll ti allan y drws. Wp, mae'n yn ei anghywir. Cofio i codio yn y peth gywir. So, Pan mae'r fflag werdd yn cael ei griclio, mae Scratch mynd i mynd i'r lleoliad yma. So mae'n mynd i mynd i ble ydy fe right nawr. Mae fe mynd i... O, oh, byddai'n newid y cefndir i cestyll 2 fi'n credu. So, Castle Drws a Castle Drws a Castle Tu Allan. Mae'n yr haws nag yma. Right, so, bydd ni'n dechrau ar y cestyll tu allan. Pryd fi'n clicio Scratch, dwi eisiau iddo fe newid O! Yn gynta, dwi eisiau fi... dwi eisiau gweld Scratch yn neud rhediad bach. So fi'n mynd i ail-adrodd. Fi'n mynd i newid gwisg Scratch i gwisg dau, sy'n meddwl, cofiwch, pryd fi'n clicio'r fflag werdd, dylai fi newid fe i gwisg un. wastad yn bwysig i wneud yna, okay? neu bydd e ddim yn mynd nôl pryd ni'n clicio'r fflag werdd. So, fi'n mynd i newid i gwesg 2. Dwi'n mynd i aros am just pwynt un eiliad, dim llawer o amser o gwbl. Dwi'n mynd i dyblygu y dau yma. A newid i gostiwm tri ac aros pwynt un eiliad hefyd. Ac wedyn, yn olaf, o, rhaid i fi, y rhan bwysig fan hyn, newid y cefndir i'r cestyll drws. A wedyn pan mae'r cefndir yn newid i drws, Bydd Scratch yn dweud helo. Ok, so mae Scratch yn sefyll tu allan. Pryd fi'n clicio fe, mae'n rhedeg a mae'r cefnder yn newid. Wedyn, pryd mae'r cefnder yn newid, mae Scratch yn dweud helo. Gadewch ni weld. Ww, Dyna ni, click a scratch, mae'n redeg, mynd i'r drws a mae'n dweud helo. So, eto defnyddiol iawn, ni'n gallu anfon neges nawr o'r cefndir i unrhyw giplun. Cofio, ar y funed, falle fod hyn ddim yn edrych yn bwysig, oherwydd fi gallu rhoi hyn fanna. A dwi ddim angen y bloc yma wedyn. Ond, gadewch i ni ychwanegu ci am cymeriad arall. Fi'n mynd i dewis y ci yma a flipo fe gwmpas. So mae'n edrych ar Scratch. Dyna ni. A beth byddwn ni'n ddweud yw fi'n mynd i llusgo y bloc yma. Ne, pryd mae'r cefndir yn newid, dweud helo. Fi'n mynd i rhoi fe yn y ci. Cael gwared y fe o'r cath. Dyna fe. Ac felly, cod Scratch jyst yn cael fy nrhedeg lan i'r drws. Pryd mae Scratch yn cyrraedd y drws, felly pryd mae'r cefndir yn newid, mae Scratch yn dweud helo. A gadewch i ni weld. O, un peth dylwn i wneud, cuddio y ci wrth gwrs. Cuddio y ci pryd ni yn dechrau cuddio, a wedyn pryd ni'n newid i'r drws, ni'n mynd i dangos y ci. Dydyn ni'n mynd am well, neu mae'r ci jyst yn edrych ar Scratcher amser sy'n fach yn od. Dyna ni, Scratcher sefyll tu allan, mae fe'n rhedeg, Cyrraedd y drws a mae'r ci yn dweud helo. Ardderchog! Ni'n anfon neges o un cymeriad i'r cymeriad arall. Hyfryd. OK. Un opsiwn arall, bloc arall, yw cryfder sain. Nawr, oedd hyn ddim yn gweithio yn fi munud yn ôl, so gadewch i ni weld. Byddai jyst yn cael scratch i dweud helo. Pretty much cryfder strength Sgrifftau'r sain yn fwy na... O, nawr mae'n gweithio i fi. Nawr mae'n gweithio i fi. Dewch ni weld. Na? Just yn neidio beth bynnag. Mae'n yn twp nag yma. Oce, okay. mae ddim yn neud unrhyw beth. Helo! Ie, bach yn llai. Helo! Na? Very safe. O, dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r uh, Mae'r cyfrifiad yn fi yn fod bach yn od, ond be sy'n fod digwydd fan hyn yw pryd fi'n neud sŵn uchel, pryd mae'r cyfrifiadur yn clywed y sŵn drwy y microffon, bydd Scratch yn dweud helo. Ond mae jyst yn digwydd beth bynnag, sy'n bach yn dwp. Ok, so byddai'n cael gwared o'r rhain te, ond dwi'n mynd i cadw y bloc yma oherwydd mae yna opsiwn arall pryd mae'r amserydd yn cyrraedd rhyw rhif. So, pryd mae'r amserydd yn cyrraedd deg, dwi eisiau i Scratch um, be gallwn ni'n neud? Gydwch fi meddwl fan hyn. Um, pryd Ie. Pryd mae'r amserydd yn cyrraedd deg, dwi isie i Scratch... O, dwi isie i'r cefndir newid. Be ni'n neud yna? O, oce. So pan mae'r fflag werdd wedi ei glicio, fi'n mynd i rhoi Scratch nôl yn gwisg un, fi'n mynd i neud yn siŵr fod y cefndir ydy'r cefndir tu allan, a byddai'n ail adeiladu, pryd fi'n clicio scratch, mae scratch mynd i rhedeg yn gyflym, so newid gwisg i gwisg 2, ac aros pwynt un eiliad, a byddai'n dyblygu hyn, a newid i costiwm 3, Dyna ni. Nawr, beth ydy'r amserydd? Ni ddim wedi sôn am yna. Wel, os ni edrych o dan y blociau synhwyro, mae yna amserydd. Os ni'n clicio fe, dyna ni, mae'r prosiect fi wedi fod yn rhedeg am 125 eiliad. Mae yna amserydd trwy'r amser. So, pryd fi'n gwasgu y fflag werdd, dwi eisiau ail osod yr amserydd yna. A Pryd mae Scratch yn cyrraedd... Na, mae'n ma iawn. Bydd ni jyst yn ailosod fe ar y dechrau. Um, Oce, okay, so gadewch ni weld. Pryd mae'r amseroedd yn cyrraedd deg, o, oh, ni'n gallu gwneud hyn yn well, yn lle scratch just yn rhedeg. Bydd ni'n dweud... A... Dw, dw, dw. Dwi'n dweud am byth. Ac... Fy ni newid y cefndir a stopio y rhaglen fan hyn, stopio y rhaglen o fewn y cymeriad ni, neu ni'n gallu stopio popeth, ond mae'n hyn yn iawn yn nawr. So, mae'r fflag werdd yn cael ei glicio, mae Scratch yn fan hyn. Os mae'r amserydd fwy na deg, Bydd e'n newid i drws y cestyll. A pryd ni'n clicio scratch, mae fe'n edrych fel mae'n rhedeg. So, os fi'n stopio fe, rhedeg eto, mae'n cyfri, mae'n cyfri, fi'n clicio scratch, mae fe'n dechrau rhedeg, mae'n rhedeg am spel, spel hir, ond pryd mae'r amseroedd yn cyrraedd dig, mae yna'n stopio a mae scratch yn cyrraedd y drws. Dyna ni. So, ni'n gallu defnyddio yr amserydd hyn yn y cefndir. Okay, a mae hyn yn gallu fod yn defnyddiol iawn, falle am gym ble chi angen amserydd, neu mae gallu fod yn defnyddiol am rhyw gym ble chi'n rhoi, ble chi'n rhoi iechyd nôl i'r cymeriad, nôl i'r chwaraewr, a falle maen nhw'n cael calon nôl unwaith yr muned neu rhywbeth fel yna. Defnyddiol iawn. Oce, okay. fi'n mynd i stopio y synhwyrydd fi te. Uh, nid y synhwyrydd, yr amserydd hyd yn oed. Ac yr un ola ni'n mynd i wneud ydy'r un falle fwyaf bwysig, a mae'r bloc yna, ww, ble wedi digwyddiadau, pan rwy'n derbyn neges un, a fi'n gallu clicio ar y drop-down a clicio neges newydd. A mae'r neges mynd i fod, Helo, pan rwy'n derbyn helo. Nawr, mae'r neges yma, ddim byd sy'n mynd i dod lan ar y sgrin, dydy yna byth dim beth yw'r neges, mae'r neges yma tu fewn ein cod. Dyna'r dan bwysig. Mae'n tu fewn y cod. Felly, be sy'n gallu digwydd? yw, ni'n cael scratch i dweud helo am dau eiliad. Mae hyn ddim yn i trygro y neges, okay? er bod yn yr un gair, maen nhw'n wahanol. So fi'n mynd i darlledu y neges helo. A dwi ddim yn mynd i defnyddio fe i fod scratch. Fi'n mynd i rhoi fe lawr fan hyn ar y ci. A am y ci, fi mynd i ddweud, uh, pan mae'r ci yn derbyn helo, dwi eisiau fe dweud, pwy wyt ti? Am dau eiliad. A dyna ni. So, mae Scratch yn dweud helo, mae'r ci yn dweud pwy oed ti? Falle mae hyn yn darlledu neges arall. Neges newydd. Pwy? A nôl yn Scratch, fi'n mynd i dweud pan rwy'n derbyn. Pwy? Mae Scratch mynd i ddweud, neu meddwl, hmm, Fi'n gallu gwneud hyn yn well eto, fi'n mynd, fi mynd i roi hyn ar loop. So, pra'n roi'n derbyn dechrau, fi eisiau i Scratch newid i gostiwm 1, fi eisiau fe dweud hel helo, O! Na, fi gyda un well, well eto. Pan rwy'n derbyn dechrau, fi eisiau scratch newid i costiwm un a fi eisiau mynd tu allan y cestyll. Pan rwy'n clicio scratch, dwi eisiau i scratch dweud helo, ond hefyd newid y cefndir i drws, drws y celltith. Cestyll. Nawr mae rhaid i fi darlledu y dechrau yma. Felly, pan rwy'n derbyn pwy, ar ôl dweud hmm, bydd Scratch yn darlledu dechrau. Ac hefyd, pi, pryd fi'n clicio'r fflag werdd, bydd dechrau yn rhedeg eto. Felly, gadewch i ni dilyn y cod ni fan hyn. Ni'n mynd i symud o'r fflag werdd, i dechrau, newid gwisg, newid cefndir. Dim byd yn digwydd wedyn. Pryd fi'n clicio scratch, mae'n newid i'r drws, mae'n dweud helo. Ni'n mynd o helo i y ci. Mae'r ci yn dweud helo. Mae dweud pwy wyt ti? Ni'n mynd o pwy wyt ti i pwy. Mae Scratch yn dweud hm, mae'n mynd nôl i dechrau. Hyfryd. Gallwch ni fflicio fe. O, oce, okay, mae Scratch just allan. Dim byd yn digwydd o gwbl. Ni'n clicio Scratch. Helo? Pwy wyt ti? Mmm. A mae Scratch yn mynd nôl tu allan. Hyfryd. Dyna ni te. Felly, mae'r blociau yma yn falle y blociau fwyaf dirnyddiol o fewn Scratch, oherwydd mae'n gadael i ni creu rhaglenni rili cymhleth, rhaglenni rili, rili dda a rili proffesiynol, oherwydd ni'n gallu creu blociau digwyddiad ein hun Ni'n gallu darlledu neges pryd bynnag ni isie. Ni'n gallu darlledu neges ar ôl rhywfaint o amser, pryd mae rhyw lŵp yn gorffen, pryd mae cymeriad yn cyffwrdd lliw, neu Pryd mae rhywun yn gofyn cwestiwn? Pryd mae rhywbeth yn cael ei gwasgu? Pryd mae'r amseredd yn cyrraedd rhyw rhywberth? Pryd mae rhyw rif yn llai na rhif arall? Ni'n gallu darlledu neges pryd ni'n newid y gwisg ni, pryd ni'n dweud rhywbeth penodol, pryd ni'n cyrraedd effaith lliw neu maint penodol. Pryd mae cymeriad yn cyrraedd rhyw pwynt lawr fan hyn ar y sgrin, ni'n gallu creu bloc digwyddiad am unrhyw beth. A mae hwnna'n gadael i ni creu rhaglen sy'n neud unrhyw beth.